Sal-lum għadna nsibu bosta nies li jemmnu fl-għajn il-ħażina u f'nies oħra li jgħinu, filwaqt li l-qxur tal-baħar spiss ikunu mżejna b'par għajnejn. sabiex iħarsu lis-sajjied minn xi seħta jew saram ieħor. Imma x'inhi sewwasew l-għajn? U l-Maltin għadhom jemmnu biha?
L-għajn hija fenomenu qadim mifrux tista' tgħid mad-dinja kollha. Ħafna jemmnu bis-sħiħ li jeżistu nies li fil-ħarsa tagħhom għandhom qawwa li ġġib riżq ħażin mhux biss f'persuni imma anke f'annimali u f'oġġetti. F'ħafna ta' qbiliet Maltin ta' tbaħħir tispikka l-għajn li tidher li hija l-biża' ta' ħafna mill-popoli. Kif diġà għedt, dan il-biża' ma jinsabx biss fil-kultura Maltija. Ngħidu aħna fit-Turkija u l-Maċedonja jemmnu li fl-għajnejn, speċjalment fl-għajnejn blu, hemm likwidu li jista' jikkawża seħta anke inkonxjament. Dan il-biża' qanqal ukoll lil min iżomm xi aċċessorji biex ibigħat l-għajn ħażina, Li għal min jemmen fiha, imqar jekk iħares biss, tista' ġġib id-deni. Xi aċċessorji komuni li jbegħdu l-għajn insibu l-qarn fid-djar, anka il-weraq taż-żebbuġ taħatt il-palm. Naf min anka għamel it-tpenġija tal-għajn f'sebgħu. Apparti minn hekk, biżżejjed tħares lejn ħafna mid-dgħajjes li mpenġi fuqhom hemm l-għajn li skont George Zammit Mempil f'Dii Villae Saint Protective Kettle Horns in Malta, Din hemm min jagħmilha bħala tradizzjoni, iżda hemm min jgħid li l-għajnejn impenġija huma għajnejn Alla biex jipproteġihom f'mument ta' biża' fuq il-baħar. Barra minn hekk jeżistu ritwali sħaħ biex titbiegħed l-għajn bħalma hu r-ritwal tat-tbaħħir. It-twemmil f'dan ir-ritwal naqas imma għan-nies ta' dari tista' tgħid kien ħtieġa. Versifikazzjoni tat-tbaħħir interessanti li hija komuni mal-Maltin u hemm ħafna varjanti tagħha Hija San Barnabau jekk hawn xi għajn tmur minn hawn, San Pietru ta' Ruma jekk hawn xi għajn terġa' lura. Naturalment ma' din il-versifikazzjoni jenħtieġu numru ta' aċċessorji biex jgħinu li biex jitlaq il-magħmul. Bħat-taqbiliet, l-aċċessorji wkoll ivarjaw minn persuna għall-oħra imma normalment jintużaw żebbuġ ta' ħatt il-palm u melħ. Hemm min ukoll iżid ix-xuxa tat-tewma u anke xemgħat tat-tniebri. Ovvjament jintużaw jintuża wkoll taġen jew biċċa landa fejn titpoġġa t-taħlita u sufarini biex jaħarqu t-taħlita. Jekk wieħed ikun jaf min hi l-persuna ssuspettata hawn min jagħmel anke xi biċċa drapp ta' l-ilbies ta' l-individwu li qed jgħajjen. Ħafna studjużi tal-folklor, fosthom Ġużè Cassar Pulucino u Guido Lanfranco, jagħtu taqbiliet u rakkonti sħaħ dwar l-għajn u r-ritwal tat-tbaħħir, ngħidu aħna dawn iż-żewġ rakkonti li jagħti Guido Lanfranco fl-artiklu tiegħu Noti dwar is-superstizzjoni tat-tbaħħir, kif miġbura minn fomm il-poplu fir-rivista L-Imnara. Dan huwa rakkont ta' mara fis-sors ta' Guido Lanfranco li tgħid hekk din il-mara, Qatt b'aħħir in-nanna tiegħi, kieku issa għandha qrib disgħin sena, kienet issib il-weraq taż-żebbuġ niexef ġo tagħġen ħażin u tbaħħar kull nhar ta' Ħamis. Iddur kull erba' rkejjen tal-kmamar. Warajha t-tfal jgħidu l-kredu u hi tgħid San Pawl ta' Ruma jekk hawn l-għajn reġġagħha lura. L-irmied kienu jiġbruh ġo karta u jarmuh f'salib it-toroq. Meta kien idum ma jaqbad, iż-żebbuġ kienet tgħid mela veru hawn l-għajn ħażina fid-dar. Barra li jeżistu bosta taqbiliet dwar l-għajn hemm ħafna espressjonijiet biex ixejnu l-qawwa tal-għajn. Ngħidu aħna għajnejk f'għajni jew il-verżjoni vulgari għajnejk f'sormi. Hemm min juża wkoll ħamsa f'għajnejk. Imbagħad hemm xi espressjonijiet oħra li jintużaw waqt li persuna tibda tistagħġeb dak li qed tara u għax donnha ma tafdax lilha nnifisha bħala protezzjoni tgħid Alla jbierek jew Alla jseddaqhielek. Barra dawn l-espressjonijiet, persuna li jkollha xi mumenti f'ħajjitha b'risq ħażin u allura taħseb li jgħinuha, tgħid kif xorbuni, jiġifieri kif seħħtuni. Hemm min juża wkoll x'bedudu għandi, jiġifieri x'magħmul għandi. Fost oħrajn. Ħafna Maltin għadhom jemmnu fl-għajn biżżejjed tagħti ħarsa lejn il-midja soċjali, ngħidu aħna Facebook, meta jkun hemm xi argument jekk wieħed jemminx jew le li xi ħadd jista' jgħinu. u tibda tara għadd ta' kummenti u anke rakkonti qosra li juru li ħafna Maltin jemmnu u għaliex. Apparti minn hekk għad hawn karozzi bil-qrun impenġi u anke fid-djar iżommu xi qarn u aċċessorji oħra bħala protezzjoni mill-għajn u r-riżqa ħażina li ġġib magħha.